גן עדן, מאן און ווייב, מען זיצט צוזאמען, מען איז פרייליך, מען שפירט דעם אייבערשטן, מען זאגט שכוח אייבערשטער, ס'איז דא ערליכע אידן וואס זיי פילן די גן עדן דא אויף די וועלט שוין אויך, זיי ווארטן נישט זיי זאלן אוועק גיין פון די וועלט, זיי פילן דא די גן עדן, בפרט פרייטאג צו נאכט קען מען אביסל שפירן מיי איין עולם הבא יום שבת מנוחה, ס'קומט שבת קען מען א משהו שפירן א געדאנק. פרייטאג צונאכטס מען צינדט לעכט, א שיינע געדעקטע טיש, און די פרוי צינדט לעכט און זי בעט דעם אייבערשטן הייליגער באשעפער העלף זיך זיין פרייליך דא, און די מאן קומט אהיים פון שול און מען רעדט שיין איינער צום צווייטן און מען זאגט זיך גוטע ווערטער, מען פארגינט זיך געבן גוטע ווערטער איינער דעם צווייטן, דא מענטשן וואס זענען זייער מעטשור, זייער מעטשור, וואס זיי פאסט נישט צו זאגן איינער פארן צווייטן וואס מאכסטו, וואס הערט זיך. ווי קומט עס אריין דא? וואס מאכסטו? ס'הערט זיך געגאנגען, טו וואס דו האסט צו טון. אבער ברוך השם ביים הייליגן רעבן איז דא א אנדערע סארט מעטשור. מאן און ווייב רעדן, מען שמייכלט איינער צום צווייטן, מען געבט זיך גוטע ווערטער איינער דעם צווייטן, שכוח אייבערשטער, וויל איך האבן מיין שכר, כ'וויל האבן מיין שכר אויבן אין הימל, אלעס וואס איך גיי אריבער, דאס איז די גאנצע ברסלב'ע חסידות, דאנקען און לויבן דעם אייבערשטן, אויפזוכן גוטס, אויפזוכן גוטס אין דעם מאן, קיינער פון אונז איז נישט פערפעקט. אויב א מענטש איז פערפעקט, דאס זאגט מען עס מושלם, גאנץ, דעמאלטס גייט ארויס די נשמה פון די מענטש, דעמאלטס ווערט מען א מלאך. אונז זעמיר דא, אונז דארף מיר זיך פאררעכטן. די קונץ איז אויפזוכן איינער אינעם צווייטן דאס גוטס, און אין זיך אויכעט, און אין זיך אויכעט. די יצר הרע קומט אריין אין די מח פון א מענטש, א פרוי הייבט אן טראכטן, איך בין נישט קיין גוטע ווייב, איך בין נישט קיין גוטע ווייב, איך מאך וויינען מיין מאן, און ער, און ער איז נעבעך אזא רחמנות אז ער האט חתונה געהאט צו מיך. הער אויף צו זינגען די. יצר הרע ניגון, איך בין נישט קיין גוטע ווייב, איך בין נישט קיין גוטע ווייב, הער אויף צו זינגען די נארישע ניגון. א בחור פארציילט מיר דא אין ישיבה יארן צוריק, אז זיין טאטע יעדע פרייטאג צונאכטס פאר ער מאכט קידוש הייבט ער אן צו וויינען, הייליגער באשעפער, האסט מיר געגעבן אזא גוטע ווייב, איך ווייס נישט פארוואס ער קומט זיך מיר, איך בין אזוי נישט ווערד. כ'האב גארנישט געזאגט פאר די בחור, אבער כ'האב אנגעקאלט דעם טאטן, כ'האב נישט געוואלט זאגן פארן בחור אז זיין טאטע זינגט נישט גוטע ניגון, כ'האב געזאגט פארן טאטן, מען זינגט נישט אזא ניגון, ווען מען וויל געבן א קאמפלימענט פאר די ווייב הייבט מען נישט אן צו זאגן אז איך בין גארנישט און דו ביסט יא, און דיינע קינדער הערן א גאנצע צייט אז דו ביסט גארנישט וועלן זיי דיר באלד נישט מכבד זיין, וואס קענסט מיר נישט זאגן די גאנצע שיינע דרשה פאר קידוש, כח אייבערשטער פאר מיין טייערע ווייב, די זעלבע זאך איז דא פרויען וואס זיי מיינען אז זיי ווילן זיך איבערבעטן מיטן מאן, יוי, איך האב אזא רחמנות אז דו האסט חתונה געהאט צו מיך, איך בין אזוי גארנישט און איך בין אזוי גארנישט, אויב דו האסט זינגען א ניגון פאר דיין מאן דו ביסט גארנישט, סא קען זיין אז ער האט זיך בארעכענען ער וועט גיין צום רב זאגן אז איך דארף א איך וויל מאכן א גט, מען זינגט נישט פאר א מאן איך בין גארנישט, און מען זינגט נישט פאר א מאן יוי, מען קען איבערבעטן, אויב איך האב געמאכט וויינען, זאג אים סארי איך גיי עס מער נישט טון, און איך בין זייער העפי אז דו ביסט מיין מאן, און שכוח אייבערשטער אז איך האב חתונה געהאט מיט דיר. און און מען זוכט און מען טראכט פון די גוטע זאכן, און מען קען טרעפן אין יעדן איינעם גוטע זאכן, און מען קען טרעפן אין זיך אויכעט גוטע זאכן, און אויב מען איז צוקלאפט געווארן אלס קינד, עלטערן וואס האבן נישט געוואוסט וויאזוי מען בויט אויף א קינד, קען מען מיט די הייליגע רעבעס הילף, מיט די הייליגע רעבעס עצות, מיט די בריוון, מיט די התחזקות פון רעבן, די הצצי אמינא, אשר בנחל, ס'נעמט צייט, ס'נעמט צייט, ס'נעמט צייט. אויפצובויען נעמט צייט, צו ווארפן איז זייער שנעל, אויפצובויען נעמט צייט, אויפצובויען א בנין נעמט צייט, ס'גייט נישט אין איין מינוט, ס'איז אזוי ווי א דייעט, ס'איז נישטא אזא זאך איך וויל אויפשטיין היינט און איך וויל היינט זיין מיט הונדערט פונט ווייניגער, נישטא אזא זאך, ס'נעמט צייט, געינען קענסט עס מאכן זייער שנעל, אבער זיך אויפצובויען אז איך בין א גאנץ לעבן געווען אזוי איך בין גארנישט איך בין גארנישט, מען רעדט צו די אייבערשטער, הייליגער באשעפער העלף מיך איך זאל זיין שטארק ביי מיך, איך זאל נישט טראכטן פון א צווייטן, איך זאל קוקן גוטס אויף מיך, הייליגער באשעפער זאל קוקן גוט אויף מיין מאן, איך וויל ענק בעטן טייערע טייערע אידישע ווייבלעך, די מאן קומט אהיים, די ווייסט וואס א מאן דארף, א מאן דארף א שמייכל, דארף גארנישט מער, גארנישט מער, א שמייכל, אביסעלע אביסעלע מכבד זיין, אביסעלע מכבד זיין, פארוואס? ווייל דער אייבערשטער האט געהייסן. דעמאלטס קען מען עס טון, ווען מען געדענקט פון די אייבערשטער קען מען עס טון, ווייל אויב עס איז נאר אזוי ווי, קוק, ווען נישט אהיימקומען צייטליך, סאו דארף איך אים שוין נישט אפווארטן, ווייל ער וועט אהיימקומען שפעט, קוק איך בין נישט קיין רעסטעראנט דא, איך וועל האלטן טעפ אויפן פייער א גאנצע נאכט, אלץ אוועקגעפאקט, איך גיי שלאפן, איך האב סקעדזשול, איך האב סקעדזשול, בעד טיים, אויב אבער מען ווייסט די אייבערשטער, פיין, מיינען זיי אביסל אהיימקומען אביסל שפעטער, איך וועל אים אפווארטן.